Дәресләребезне дәвам итәбез. Бүгенге дәресебездә витр ваҗиб намазы, юлчы, мусафир намазы, җомга һәм гайд намазлары уку тәртибе белән танышырбыз, иншаллаһ. Беренче эш итеп, витр ваҗиб намазының уку тәртибе белән танышабыз. Витр ваҗиб намазының фазыйләте турында имам Әбү Даудның хәдисләр җыентыгында түбәндәге хәдис китерелә. Йә, Коръән ияләре, витр намазын үтәгез, чөнки Аллаһ бердәнбер, Һәм ул так санны ярата, диелә. Бу намазның хөкеме булып, имам Әбу Хәнифә фикере буенча ваҗиб килә. Ә аның укучылары тарафыннан витр намазының хөкеме булып сөннәт, сөннәт муаккадә дигән хөкем килә. Ә хәзер витр намазының кылу тәртибе белән танышабыз. Әлеге намаз өч рәкагать итеп укыла. Һәр рәкагатендә дә Фатиха сүрәсеннән соң берәр кыска сүрә уку күздә тотыла. Ә инде өченче рәкагатьнең кыска сүрәсен укыганнан соң тәкбир әйтелә һәм кунут догасы укыла. Кунут догасы белән танышабыз.

һәм гөнаһларыбызны, ярлыкавыңны үтенәбез. Сиңа инанабыз һәм сиңа тәвәккәл кылабыз. Сине мактыйбыз. Сиңа шөкер кылабыз. Көферлек кылмыйбыз. Сиңа карата гөнаһ кыла торган кешеләрне калдырырга омтылабыз. Йә, Раббым, Сиңа гына гыйбадәт кылабыз. Синең өчен генә намаз укыйбыз, сәҗдә кылабыз һәм Сиңа омтылабыз, юнәләбез. Рәхмәтеңә Өметләнәбез. Газабыңнан куркабыз. Дөреслектә синең газабың имансыз кешеләрне тотачак. Кунут догасында менә шундый мәгънәле сүзләр килә. Укыганда игътибар белән бу турда уйлап, фикер йөртеп, витр намазын башкарырга омтылабыз. Витр намазының вакыты билгеләнгән. Һәм ул ястү намазыннан соң таң атканчыга кадәр дәвам итә. Уку өчен иң хупланган һәм мөстәһаб булган вакыты төннең өченче өлеше булып тора. Бу турыда Имам Муслимның хәдисләр җыентыгында түбәндәге хәдис китерелә, Кем йоклап калудан курыкса, Витрны төннең башында укысын. Кем тора алуына ышанса, төннең ахырында витр намазын үтәсен. Дөреслектә, төнге намазның шаһитләре бар. Шуңа күрә ул хәерлерәк диелә. Дәресебезне дәвам итәбез һәм мусафир Юлчы булган кешенең намазын уку тәртибе белән танышабыз. Беренчедән, мусафир, юлчы кешегә намазын кыскартып уку рөхсәт ителә. Һәм намазларны кыскартып укуның шартлары бар, алар белән танышабыз. Беренчедән, 90 километрдан да ким булмаган юлны үтәргә ниятләү. Икенчедән, яши торган җирдән, торак пунктыннан чыгып китү. Өченчедән, бара торган җирдә 15 көннән дә артык калмаска ниятләү. Дүртенчедән, кемгәдер яру, Моңа хатынының иренә иярүе, ә кол булган кешенең үзенең хуҗасына иярү күздә тотыла. Кайбер очракларда кеше мусафир, юлчы булудан туктый, аның да шартлары бар. Беренчедән, үзе яшәгән урынга, җирлеккә, шәһәргә, авылга кайтып җитүе. Икенчедән, бара торган җирдә унбиш көннән дә артык яшәргә ният кылу. Әгәр дә кем дә кем бара торган җирендә, авылдамы, шәһәрдәме, унбиш көннән дә артык яши икән, ул анда намазын мусафир намазы итеп кыскартып түгел, ә анда яшәүче кешеләр кебек итеп намазларын тулысынча укый. Ә хәзер сәфәрдә булган кеше, мусафир кешегә җиңеләйтүләр белән танышабыз. Беренчедән, мусафир кеше ул дүрт рәкәгатьле намазны ике рәкәгать итеп кыскартып укый. Бу турыда имам Маликның хәдисләр җыентыгында түбәндәге хәдис китерелә,

Укыдылар, диелә. Юлчы кешегә җомга һәм гает намазларын уку мәҗбүри түгел. Ә инде өченчедән, вакыты булса, сәфәрдә сөннәт намазларын үтәү Юлчы өчен мөстәхәб гамәлләрдән санала. Ә хәзер намазларны берләштерү мөмкинлекләрен карап үтәбез. Имам Абу Ханифа мәзхәбендә намазларны берләштерү бары тик Гарәфә көнендә генә рөхсәт ителә. Хаҗ гамәлләрен кылганда, Гарәфә көнендә, Гарәфә үзәнлегендә өйлә белән икендене Ә Муздалифәдә ахшам белән ясты намазларын берләштереп уку рөхсәт ителә. Калган очракларда бер намазны вакыты чыгар алдыннан укып, икенчесен вакыты кергәч тә уку рөхсәт ителә. Бу аларны күпмедер күләмдә вакытлары белән берләштерү булып тора. Ә намазларны берсе эченә икенчесен кертеп берләштерүләр имам Абу Ханифа мәзхәбендә рөхсәт ителми. Дәресебезне дәвам итәбез һәм җомга намазын уку тәртибе белән танышабыз. Җомга намазының хөкеме фарз гайн. Һәр балигъ булган ир кеше җомга көнне җомга намазында катнашырга тиеш. Җомга намазы фарз булу шартлары белән танышабыз. Беренчедән, әйтеп үткәнебезчә, ул ир кеше булу. Икенчедән, кол кеше булмау. Өченчедән, мусәфир, юлчы булмау. Һәм дүртенче фарс булуның шарты булып, сәламәт булу тора. Җомга намазының дөрес булу шартларын да карап үтәбез. Беренчедән, җомга намазының дөрес булу шартлары ул биш вакыт намазның дөрес булу шартлары белән туры килә. Икенчедән, өйлә намазы вакытында укылу. Өченчедән, җомга намазы укыла торган җир, шәһәр яки авыл, гомумән әйткәндә, торак пункт булу. Дүртенчедән, имамнан башка тагын кимендә Өч кешелек җәмәгать булу. Җомга намазының дөрес булу шартларының бишенчесе булып, намаз алдыннан имамның хөтбә укуы тора. Җомга намазының мөстәхәбләре белән дә танышып үтәбез. Беренчедән, гөселле булу, хушбуй куллану, яхшы, матур кием кию. Икенчедән, мәчеткә иртәрәк бару. Өченчедән, Коръән уку һәм Аллаһ Субхана ва Тәгаләне зикер итү. Дүртенчедән, үзеңне күркәм кыяфәткә китерү. Бишенчедән, Кәһф сүрәсен укып, аның аятлары турында фикер йөртү. Һәм бу көндә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вә сәлләмгә булдыралганча күбрәк итеп салаватлар әйтү. Тыелган гамәлләрне дә карап үтәбез. Җомга намазы фарыз булган кешеләргә беренче азаннан алып Җомга беткәнчегә кадәр сату-алу белән шөгыльләнү тыела. Ә җомга намазын боза торган гамәлләрдән булып, беренчедән, өйлә намазының вакыты чыгу, икенчедән, биш вакыт намазны боза торган гамәлләрнең барысы да җомга намазын боза торган гамәлләрдән булып тора алар. Ә хәзер җомга намазы урынына өйлә намазы укылган очракларны карап үтәбез. Беренчедән, җомга намазын уку фарыз булмаган кешеләр, хатын-кызлар, авыру кешеләр, юлчылар, болар барысы да җомга намазы урынына өйлә намазы укыйлар. Икенчедән, Җомга намазын өйлә намазы белән каза кылу. Әгәр дә кем дә кем җомга намазына җитешмичә аны төшереп калдыра икән, ул очракта каза итеп өйлә намазы укыла. Һәм өченчедән, җомга намазының шартлары үтәлмәгәндә, ягъни мәсәлән, җәмәгатьнең Ике генә кешедән торуы, тора торган җирнең авыл, шәһәр яки торак пункт булмавы. Мондый очракларда җомга намазы урынына өйлә намазы укыла. Дәресебезне дәвам итәбез һәм гает намазы уку тәртибе белән танышабыз. Беренчедән, гает намазының хөкеме ваҗиб булып тора. Аның вакыты Кояш чыгып, 30 минут вакыт үткәннән алып, өйлә вакыты җиткәнче билгеләнә. Шартлары, әле генә карап үткән җомга намазы шартлары кебек. Гает намазының кылу тәртибе. Гает намазы ике рәкагатьле намаз кебек укыла. Ләкин беренче рәкагатьтә Фатиха сүрәсен укыр алдыннан, икенче рәкәгатьтә рукугъка китәр алдыннан өч тапкыр тәкбир әйтелә. Гает намазыннан соң хөтбә укыла. Аның хөкеме булып сөннәт килә. Ә тәкбирне кычкырып, ишетелерлек итеп әйтү мөстәһаб гамәлләрдән санала. Гает намазының Башка мөстәхәб гамәлләре белән дә танышып үтәбез. Беренчедән, гөсел алу. Икенчедән, хуш исле майлар сөртү. Өченчедән, мәчеткә барганда кычкырып тәкбир әйтеп бару. Дүртенчедән, мәчеткә җәяү бару. Дүртенчедән, ураза гаетендә гаит намазына кадәр Корбан гаетендә гает намазыннан соң ашау. Шулай ук матур күркәм мөстәхәб гамәлләрдән булып, ураза гаете алдыннан фитр сәдакасын бирү. Ә сәдаканы күбрәк мохтаҗрак булган туганнар, фәкыйрьләр, ярлыларга, балаларга өләшү килә.